Helo bawb a chroeso i Taro gyda Nia. Wel heddi ni'n mynd i edrych ar beth sy'n dod nesa i chi. Mae hwn yn neges di-derfyn, ni'n mynd i edrych ar eich egni presennol, ni'n mynd i edrych ar sialens presennol, a ni'n mynd i edrych ar beth sydd i ddod, a ni'n mynd i orffen A gair o gyngor wrth ysbryd. So heddi fi'n defnyddio deck yr Unfolding Path, maen nhw'n galw hwn. Deck lyflu, ond i'n meddwl, mae'r deck yma yn berffaith i'r darlleniad i ni'n neud heddi, i'r grŵp lyflu sydd gyda ni fan hyn ar YouTube. Ysbryd, croeso mewn, allwn ni plis gael beth yw'r egni presennol i'n grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi, plis, yr egni presennol. Egni presennol yw... O, oh, reit, oce. Okay. A mae gyda ni'r uh, berniadaeth, judgment, oce. Okay. Ond mae fe rhwng ffordd wyth, fel i fi licio gweud, oce. Okay. Os bydde fe rhwng fel un, bydde ni'n gweud bod angen i chi ffindo cydbwysedd ar y foment, oce? Okay? Uh, Mae'r cerdyn mae'n siarad am cydbwysedd, wneud yn siŵr bod pop beth mewn balans gyda chi, oce? Okay? Ond gan bod e fan hyn, fi'n meddwl nawr, mae'ch pen chi yn y lle iawn fan hyn. A chi'n gwybod bod pethau eisiau dod mewn i balans dych chi, a chi wedi dechrau roi pethau mewn lle i ddod â pethau mewn i falans ar y foment. So mae hwnna'n egni da, chi'n deall beth sy'n rhaid chi'n neud nawr, A chi, chi, wedi, chi wedi dechrau dod â pethau mewn i balans nawr. Hefyd mae hwn gallu siarad am um, rhywbeth cyfreithiol weithiau. Oce, okay, wedyn ni bod e rhwng ffordd weith fel hyn, mae'r amser yna'n dod i ben nawr. So os chi wedi bod yn y llys yn sefyll am ferniadaeth, oce, okay, bydd hwnna'n dod i chi'n fuan nawr achos mae hwn wedi droi rownd fel hyn. OK. So, diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please. Um, gewn ni nawr y sialens ar y foment, please. Sialens, beth yw sialens ysbryd ar y foment? OK. A'r sialens yw y wych o gleddyf. Oce. Nawr, mae'r wych o gleddyf, mm, siarad am stepio mewn i amser, ti'n mynd bach mwy sefydlog, oce? Les mo bywyd quite mor lan a lawr. So mae'r cerdyn ma'n gweithio fi nawr, bod eisiau chi symud mlaen mewn i bywyd sydd sy ti'n mynd bach mwy heddychlon, oce? Ti'n mynd bach mwy llon nawr, oce? So chi di bod mewn cyfnod sydd sy di bod lan a lawr, oce, lot. A felly bod o'ch emosiynau chi wedi cael eu tynnu fan hyn a fan na, ok. Ond nawr, mae eisiau tyn bach o glirdeb yno chi i symud mlaen mewn i amser sy'n jyst mwy llon. Ok? Lyflu. So dyna'r gair o gyngor. Diolch ysbryd. Gallwn ni please nawr gael Be sy'n dod? Be sy'n dod nesa? Ww, oce. Okay. A, iawn, oce. Okay. A be sy'n gyda chi yw'r tri o ffin, oce? Okay? Tair ffon fan hyn. Na, mae'r cerdyn y tri o ffin yn gweithio fi bod amser wedi dod nawr i chi symud mlaen. So mae'r thema yma o symud mlaen yn redeg trwy hwn ar y foment, oce? Okay? A wedyn ni, bod hi'n amser nawr i chi fynd, falle bydd bod chi'n teimlo fel sy'ch chi moyn mynd i daithio rai o'ch chi, okay? falle bod chi moyn mynd ar wyliau, a nawr yw'r amser i chi ddechrau edrych ar wneud yna. Felly bod chi moyn symud mlaen i wneud swydd wahanol, felly bod chi moyn symud mlaen i ffindo cariad newydd, okay? Mae hwn yn gweithio fi nawr bod e'n amser i chi Neud y step 'na, cymryd y cam a dechre symud mlan, oce? A ch'mo' ma' pethe da ar y ffordd i chi gyda'r cerdyn 'ma. Pethe da, tanllyd, oce, cyffrous. A ma' fe'n amser i chi nawr ddechre fyn' mas 'na i ga'l tymed bach o antur yn 'ych bywyd. So dyna beth sy'n dod i chi. Wel, mae hwnna'n gerdyn lyflu, ydw e? Oce, okay, gem ni gair o gyngor wrtho ti nawr, please, ysbryd. Gair o gyngor ar hwn, please. A'r gair o gyngor, waw, mae'r thema hyn yn gweithio ni, symud mlaen, bwys. A beth sy'n gyda chi fan hyn? yw'r cerbyd, mae'r rhwgeth, ok, y chariot. A mae'r cerdyn yma yn siarad am symud mlaen yn gyflym nawr. Mae'n amser i chi gyda'r cerdyn yma i gymryd ar awennau a mynd mlaen gyda'ch bywyd, symud mlaen, ok? Ac mae lot o bethau newydd yn dod i chi gyda cerdyn y chariot, mae'r cerbyd, ok? Mae fe'n siarad am... Mae hwn hefyd yn siarad am falans, okay? mae'n siarad am cydbwysedd. Cydbwysedd rhwng um, cael eich tynnu mewn gwahanol uh, ffyrdd. Okay? Felly bod un person yn gofyn i chi, o, dermyn yn dy fi, neu rwy'n arall yn gweud, o na, pa'n yn neud na. Ond mae rhaid chi ffindo cydbwysedd yn hwn i gyd, ok? Ond mae'r chariot yn, mae'r cerbyd yma yn symud mlaen yn gyflym, ok? A mae'n amser nawr, gair o gyngor wrth ysbryd i chi, mae eisiau chi symud mlaen nawr yn gyflym. O to beth yw'r sefyllfa? Felly bod chi wedi bod yn timlo fan hyn bod dim cyfiawnder wedi bod yn eich bywyd chi, ok? A mae eisiau cyfiawnder nawr yno chi. So felly bod chi'n timlo ar y funud, o'n i gyda pethau'n deg, ok? A y gair o gyngor yw i symud ymlaen o hwnna nawr. Okay, mae hwn i gyd yn gweithio chi am symud ymlaen fan hyn, okay, mae'r neges, mae'n blaen heddi. Uh, mae angen i chi symud ymlaen o ta pa sefyllfa chi yn ar y foment, pyn e taw sefyllfa um, gyda swydd sydd ddim yn timlo'n iawn i chi. Felly bod um, eich busnes chi ddim yn gweithio yn y ffordd mae yma'n am... So wedyn ni bod angen awr i chi symud mlaen i felly syniadau newydd fan hyn. Os yw hwn yn gariad, felly bod yn amser i chi symud mlaen o'r cariad yma nawr. Um, a wedyn ni bod eisiau chi symud mlaen yn gyflym nawr. Okay? Mae'r amser wedi dod nawr i ddim teimlo fel sydd dim cyfiawnder da chi fan hyn, okay? Ond Mae'n amser nawr i chi gymryd y cam na mlaen, ok? A smidwch mlaen, cymrwch ar y wenne ar bywyd eich hunan. Na beth mwyn yn gweithio fi. Ok? Lyflu. Diolch ysbryd. Be fi'n mynd i wneud nawr, fi'n mynd i gymryd peth cerdiau i eglurhau hwn. Ti'n mynd bach mwy twfwn i ni, ok? Cerdiau Rider Waite Smith fan hyn i eglurhau rein. Allwn ni please um, cael tymach o glirder ar Cerdyn y cyfiawnder rhwng ffordd wyth, please, ysbryd. O, oh, a beth sydd gyda ni yw brenhines y pentacle. Oce. Okay. So, fi'n gweld mae rai o chi fan hyn, felly... Felly wedi bod yn y llys, a felly wedi cael Cyfiawnder yn rhywbeth, oce? Neu mae cyfiawnder byth di ddod i chi fan hyn. Achos mae Rian yn dymu fan hyn i chi, boes. Mae Brenhines y Pentecle yn siarad am um, digonedd, okay? digonedd o arian. A mae digon o arian da hi fod i gallu roi a cymryd, okay? gallu roi arian i elusennau, gallu rhoi arian i rhai o'r tili sydd angen e, okay? Mae'r mae, mae brenhines y pentecle a lot o arian gyda'i. A mae hon yn eich egni presennol chi. So falle bod rhywun fel un yn cefnogi chi, okay? Falle bod eich busnes chi'n mynd trwy tyma bach o drafferth ar y foment. A mae'r fenyw yma, a bod fi'n gweud fenyw, menyw i fi ar hwn, okay? Ond y person yma sy'n dod drwyddo i chi fel Brenhines y Pendygle yn helpu chi gyda'ch busnes, felly bod nhw'n rhoi bach o rian i chi i fynd lawr um, llwybr bach, bach yn wahanol gyda'ch busnes, oce? Okay? Achos allwch chi fynd lawr llwybr wahanol fan hyn gyda'r tri o ffyn, oce? Okay? Um, os yw e'n rhywbeth, um, fel fi'n gweud, rhywbeth cyfreithiol, wel, wedyn ni bod chi'n mynd i ddod mas o fe'n dda, oce? Okay? Um, so os ych chi yn aros am arian, wel wedyn i fod arian yn dod mewn i chi, a chi'n mynd i fod, chi'n mynd i fod yn llwyddiannus gyda hwnna, oce? Okay? Neges bych nice fyna, oce. Okay. Nawr, gewn ni, please, eglurhad ar y wech, please, y wech o gleddyf fan hyn. Beth Ti angen symud mlaen o fan hyn, please. O, oh, right, okay. A beth sydd eich chi yw cerdyn y pimp o gwpanau. Nawr, mae'r pimp o gwpanau yn siarad am galaru, oce? Okay? So, eich sialens chi ar y foment yw i symud mlaen o'r amser galaru yma. Nawr, chi wedi bod yn galaru am rhywbeth, gallai fe fod wedi bod am eich busnes chi, okay, ddim yn neud rhy dda, allai fe fod wedi bod am berson i chi wedi colli yn eich bywyd, allai fe fod yn berthynas i chi'n colli, okay, gallai fe fod yn swydd le chi wedi colli'ch swydd a chi'n teimlo fe sy'ch chi ar goll, dim yn bach nawr. Wel, mae'r cerdyn me yn gweithio chi bod e'n dod dan eich sialens chi, bod y sialens nawr i adael y galaru i fynd a symud mlaen, okay, mewn i bywyd sy'n fwy llon i chi fan hyn. Okay, diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, um, cerdyn i eglurhau y tri o ffyn. Be sydd i ddod? Be sydd i ddod, ysbryd? A beth sydd i ddod yw'r cerdyn cryfder. Nawr, mae hwn yn gweithio fi bod chi digon cryf i fynd drwyddo a newid ty beth yw'r sefyllfa hyn sy'n chi yn ar y foment, oce? Okay? Achos mae'r cerdyn cryfder, dewch chi, dew chi mas o hwn i gyd ty beth yw'r sefyllfa hyn. Os nag ych chi'n teimlo'n gryf ar y foment, chi'n mynd i erbyn dew, erbyn i ddiwedd e, oce? Okay? Achos mae'r cerdyn cryfder yn yn gweithio fi, mae'r cryfder gyda chi, tu fewn i chi, i ddod drwyddo rhywbeth, oce? Okay? A chofiwch, fan hyn, mae wastod cefnogaeth dych chi, oce? Okay? Pidwch meddwl bod dim cefnogaeth dych chi, achos felly yn y bywyd tri de, bod neb dych chi, oce? i gwmpo nôl ar i helpu chi, oce? Okay? Ond mae wastod eich tîm ysbrydol gyda chi, a maen nhw wastod gyda chi. So os mae chi byth wrth eich hunain, bwys, oce? Okay? A helpa nhw chi gael y cryfder i ddod drwyddo ta beth yw'r sefyllfa yma ar y foment, oce? Okay? Diolch ysbryd. Gefn ni nawr, um, Gair o gyngor wrtho ti, plis. Alli di, alli di eglurhau cerdyn y cerbyd yma. Cerdyn y cerbyd marchogaeth. Plis. Oh, right, oce. Okay. A mae gyda ni cerdyn marwolaeth, oce? Okay? Ond nag yw hwn yn meddwl bod rhywun mynd i farw, oce? Okay? Mae fe'n meddwl bod chi'n trawsnewid. Okay? Mae rhywbeth yn trawsnewid yn eich bywyd chi. Chi'n dod â rhywbeth i ben fan hyn fel bod rhywbeth newydd gallu dod mas, oce? Okay? Fi'n gweld y cerdyn ma, chi bod beth maen nhw'n gweud yn Saesneg fel, oh, the phoenix rising from the flames, oce? Okay? Na beth yw'r cerdyn ma. Mae'r cerdyn ma yn diwedd i rhywbeth o, o ddim yn, yn iawn i chi, oce? Okay? O ddim cwaith yn iawn i chi. Chi'n mynd i alaru ta beth yw'r golled yma, ta beth yw'r peth yma, felly oedd ddim yn deg yn eich bywyd chi, oce? Okay? Chi'n mynd i alaru fe, ond chi bod beth, chi'n mynd i symud mlaen nawr. A chi digon cryf i symud mlaen. A mae'r cerdyn mae'n gweithio fi, unwaith symudwch chi mlaen, byddwch chi'n trawsnewid. Ok, byddwch chi'n trawsnewid. Beth i fi'n mynd i gael nawr? Fi moyn rhagor o wybodaeth ar hwn. Ac o fi moyn gwybod, please, ysbryd, fi'n mynd i gymryd rhagor gerdiau fan hyn. Achos fi moyn gwybod beth yw'r trawsnewid hyn a beth sy'n dod ar ddiwedd y trawsnewid. So fi'n mynd i fe nôl i'r dec ma. Ysbryd, please, gallwn ni gael cerdyn arall jyst i weid beth sy'n dod, beth sy'n ar y ffordd ar ôl y trawsnewid, ar ôl um, i ty beth yw hwn i orffen, ysbryd, beth sy'n dod ar ôl ni, beth, beth sydd i ddod yn yr hir dymor ar ôl iddyn nhw ddod mas o'r sefyllfa yma. A beth sydd gyda chi yw cerdyn y seren. Right, okay. So beth sy'n mynd i ddod i chi o hwn, a beth sy'n dynnu ar wylod y pac yw... Ok, be sydd 'da ni ar gw- gwylod y pac yw'r naw, naw o gwpanau. Ok, mae hwn yn gweud lot wrtho fi nawr. Ok. So gyda Cerdyn y Seren, mae hwn yn siarad am wella, gwellhad. Ok? So dy beth yw'r sefyllfa anodd hyn chi wedi bod drwyddo fan hyn? Mae'r amser wedi dod nawr, unwaith byddwch chi'n symud ymlaen, unwaith byddwch chi'n cwpla dy beth sydd angen i chi orffen fan hyn. Ok? Chi'n mynd i gael amser o wellhad. Mae'r cerdyn 'ma hefyd gallu siarad am stepio mewn, camu mewn i'r gole, oce? So mae gallu siarad amdanoch chi yn fod ar lwyfan neu um, felly ar y cyfryngau cymdeithasol. Uh, mae, fe, mae fe gallu bod na, oce? A mae fe'n amser i wella, i lanw'ch cwp barn chi eto, a beth fi'n meddwl wrth na yw amser i wella'ch emosiynau chi. A ty beth yw hwn? Ty beth mae hwn i'n neud â darlleniad yma? Mae'ch emosiynau chi'n mynd i fod yno fe rwy ffordd, okay? achos os da busnes yw e sydd ddim cweith mynd yn iawn, felly bod angen arian yno chi yn y busnes, felly bod chi'n mynd lawr um, ffordd arall o redeg eich busnes, okay? Mae hwnna chi'n mynd i alaru am beth oedd da chi fan hyn. mae emosiynau yn rhan o bopeth gyda ni, oce? Okay? Achos chi'n mynd i dimlo emosiwn am rhywbeth. Os ych chi'n um, gorffen perthynas, oce? Okay? Wel, mae hwnna'n mynd i ddod â emosiynau chi. A mae'r cerdyn yma yn dod â'r cyfle i chi wella fel bod eich emosiynau chi gallu wella a gallech cwpan chi lan nhw eto, oce? Okay? Achos mae'r seren, mae'n dechrau roi emosiynau a bywyd newydd i bethau, oce? Okay? So hwn yn gerdyn lyflu, right, oce. Okay. A fel yw, mae rhaid, ma raid i fi, mae rhaid i fi gymryd y gerdyn mae sy'n ar gwylod y dec, oce? Okay? Achos droi ystyr dec rown ffordd wyth, a y cerdyn sy'n fan hyn dyn ni ar wylod, beth oedd gwaelod y dec, yw cerdyn yn naw o gypanau, oce? Okay? So unwaith chi'n newid hwn, unwaith chi'n newid y sefyllfa yma, symud mlaen o'r sefyllfa, oce? Okay? Mae angen i chi rili really symud mlaen nawr o ta beth yw'r sefyllfa yma, oce? Okay? Gyda'r cerbyd yma. A bydd eich breuddwydion chi'n dod wir, oce? Okay? Bydd eich dymuniadau chi yn dod yn wir. Ond mae rhaid bod chi'n cymryd yr amser i wella gynta. Wel, unwaith chi'n mynd trwyddo hwn, Seren mae'n dod, boys. Am eich breuddwydion, chi'n dod wir o achos na. OK. So, mae hwn yn gerdyn lyflu. So, fi'n mynd i roi hwnna gyda'r seren fyna. A ni'n mynd i gael eglur hard, please. Just i gael tymach fwy o wybodaeth am hwn. Ooh, right, OK. A beth sydd gyda ni yw... Y gwas o gleddyf. OK. So mae gwas y gledd, cleddyf yn gweud bod um, syniadau newydd yn y mewn i chi, a uh, felly bod chi'n um, dysgu rhywbeth newydd, felly bod chi'n darllen am rhywbeth newydd, okay? felly bod chi'n ffindo ffordd, felly bod chi'n ffindo ffordd fan hyn i wella'ch hunan, okay? Felly bod chi'n mynd i weld cwnselydd neu rhywbeth, rhaid, i wella'ch hunan o ta beth i chi'n galaru drosto fan hyn. So felly byddwch chi'n cael rwy'n yn dod mewn fan hyn i helpu chi i weld pethau tymau bach mwy clir, okay? a helpu chi i wella o achos na. So mae hwnna'n gerdyn lyflu i ddod fan hyn. A chofiwch bwys, mae'ch breuddwydion chi'n dod yn wir fan hyn, okay? Waw, reit, gen mi edrych ar hwn, fel o'n i'n gweithio chi, os da busnes yw e, chi mynd i dimlo fy lle mach o angyfiawnder am rhywbeth, oce, okay? mae rhywbeth ddim yn cydbwyso yn eich busnes chi, mae rhaid bod chi'n cymryd y cam nawr i symud mlaen. Os ych chi wedi bod yn cweryla dy rwy'n mewn busnes, oce, okay, mae'n amser nawr i symud mlaen. Felly bod chi wedi colli eich partner busnes fan hyn, a chi'n galaru, neu chi'n galaru diwedd y busnes, oce. Okay? Ond mae'r cryfder gyda chi, i symud mlaen nawr at rhywbeth newydd, oce? A falle fel fi'n gweud, falle bod chi'n teithio, falle byddwch chi'n teithio dramor i ffindo rhywbeth newydd i'ch busnes, oce? Offer newydd i'ch busnes neu rhywbeth fel la. Oce, ond mae amser teithio ddod. Neu falle bod chi jyst moyn cymryd amser mas. Falle bod chi jyst moyn mynd ar wyliau jyst i gael brec, bwys, oce? A mae hwnna'n iawn, a mae'r cryfder dych chi ddod trwyddo hwn i gyd. Byddwch chi'n symud mlaen, Byddwch chi'n trawsnewid, ok, mae'n bwysig iawn bod chi'n mynd trwyddo hwn. Fi'n gwybod mae lot o pethau mewn bywyd yn galed ofnadw, ok, mae pethau'n anodd i fynd drwyddo. Ond mae hwn yn gweithio fi, mae hwn yn cerdyn o obeth i fi, ok. Achos, fel fi'n gweud, Byddwch chi'n trawsnewid, byddwch chi'n newid fan hyn, oce? A bydd eich bywyd chi, ochr arall i hwn, credwch fi neu bido, yn well. Achos mae hwn i gyd yn dod i chi, oce? So pidwch ofni, wedau, pidwch ofni. Ok, mae popeth mynd i fod yn iawn. A'r un peth os taw perthynas yw hwn, ok, chi'n mynd i fod yn timlo'n afnadw os yw perthynas yn dod i ben ydych chi, ok? Ond mae'r cryfder gyda chi, a chi bod chi'n mynd i symud mlaen. chi'n mynd symud mlaen o hwn. A chi'n mynd i symud mlaen eitha gloi, okay? chi, chi mynd i symud mlaen yn gyflym fan hyn. A chi'n mynd i draws newid yn gyflym, a mae'ch bywyd chi'n mynd i fod yn wahanol iawn. Wedyn ni o, o fewn y blwyddyn nesaf yma, okay? So ta pryd chi'n gwylio hwn, o fewn y blwyddyn nesaf, mae hwn i gyd mynd i ddigwydd i chi, okay? A mae fe wedi dechrau digwydd nawr. A Mae chi'n mynd i wella, oce? Okay? Chi'n mynd i gael syniadau newydd, chi'n mynd i gael clirdeb am bethau. Chi'n mynd i ddysgu lot, oce? Okay? A, ar ôl ei gyd, mae'ch breuddwydion chi'n mynd i ddod wir. So mae hwn er yn ddarlleniad anodd, oce? Okay? Ond mae fe'n ddarlleniad da, a mae fe'n ddarlleniad obeithiol i chi. Os ych chi'n edrych ar hwn fel darlleniad um, iechyd, wedyn ni, chi'n teimlo mae o angyfiawnder felly bod chi wedi bod yn dost, okay? chi'n teimlo pam mae hwn wedi digwydd i fi. Okay? Ond wedyn ni fan hyn, mae rwy'n yn dod mewn i helpu chi fan hyn, sy'n lot o arian, a gallu helpu chi wella, okay? Chi'n galaru'r bywyd oedd gyda chi, ond mae rhaid i chi symud mlaen nawr mewn i'r bywyd newydd yma. Ond, mae'r mae cyfnod yn dod a chi'n mynd i wella o ty beth o ddy pethau yma o chi'n dioddau fo. Okay? Mae amser gwella yn dod fan hyn. Mae'ch breuddwydion chi'n dod yn wir bych chi'n mynd i wella. Okay? A os ych chi'n edrych am gariad newydd, wedyn ni, wel, mae amser ych chi'n ar pyd o becso am beth di sy'n mynd mlaen, pyd o galaru bod neb da chi ar y foment, achos chi'n grif, chi'n grif yn barod, okay? A mae'n amser chi newid beth i chi'n edrych am a symud mlaen, falle mewn ffordd newydd, okay? falle mewn trywydd newydd. Falle bod amser i chi edrych am rwy'n sy'n falle dim wastod um, i weld fel sy'n o'ch taip chi, falle, okay? So mae hwnna'n bwysig fyna, a chi'n mynd i wella o beth bynnag chi wedi bod yn galaru am, am eich breuddwydion chi'n mynd yn wir. A falle bod y gwas yn gwas o, o gleddyf fi'n mynd yn mewn i chi, oce? Okay? Rwy'n sy'n syniadau newydd, rwy'n sy'n clirdeb, oce, okay? meddwl o'r pen, maen nhw'n berson ifanc yn ei meddwl, oce, okay? gallai fod y person yna yn dod mewn i chi. Waw, oce, okay, dyna darlleniad lyflu, bwys. Beth fi'n mynd i wneud nawr i orffen y darlleniad yma, yw cymryd un cerdyn, neges o'r ysbrydion fan hyn, jyst i gael neges i orffen y darlleniad yma, darlleniad Anodd mewn rannau, ond darlleniad gobeithiol iawn wedyn ni fan hyn, oce? Okay? A beth sydd gyda ni yw y fflam las, oce? Okay? Y fflam las. A mae hwn yn gweud bod chi'n mynd i um, sylweddoli rhywbeth yn gloi, chi'n mynd i ddod i ddeall pethau yn gloi, deall falle pam mae'r sefyllfa mae wedi digwydd, oce? Okay? Chi'n mynd i ddod i'r dealltwriaeth yn gyflym. A na beth yw'r cerdyn yma? Y fflam las, oce? Okay? So chi'n mynd i ddod, chi'n mynd i ddeall pam mae hwn i gyd wedi digwydd, falle bod wedi bod yn amser, a, o, falle bod yn amser anodd i chi, oce? Okay? Falle bod chi'n galaru lot. Ond beth mae hwn yn gweithio fi yw, mae'n amser i chi nawr symud ymlaen. Os ych chi wedi colli rwy'n yn eich bywyd, mae'n amser i chi nawr i weud, reit, fi di galaru, fi di galaru digon nawr, mae'n amser i fi symud ymlaen am mywyd. A chi'n mynd i gael y clirdeb ar diwedd y dydd pam mae hwn i gyd wedi digwydd, okay? chi'n mynd i ddeall pam. Okay? A falle taw achos bod eich breuddwydion chi'n mynd i ddod wir yw e ar diwedd y dydd fan hyn. Okay? Waw, fel fi'n gweud, darlleniad eitha trwm, boes, okay? ond darlleniad gobeithiol iawn. Mae gobeith i chi yn y dyfodol mae ok i'ch breuddwydiau chi ddod yn wir chi'n mynd i wella ok o beth bynnag chi wedi bod yn anafu beth bynnag chi wedi sy wedi bod yn nafu chi chi'n mynd i wella o hwnna nawr ok Gobeithio bod chi wedi joio'r darlleniad os i chi cofiwch rhoi bawd lan a please cofiwch danysgrifio ar sianel, chymod pob peth bach i wneud fel a'n helpu. A os i chi wedi darllen y cardiau mae'n wahanol i fi neu os yw'r cardiau yna yn wneud synwyr i chi, gadewch fi wybod yn y negesïon isod achos fi'n dwlu siarad â, â pobl a fi'n dwlu siarad am darlleniadau a beth i ni'n teimlo'n yn greddf amser ni'n darllen y cardiau. A dwlen ni glywed os yw hwn yn addas i chi ar y foment, ok, a beth i chi'n mynd drwyddo, a fel i chi'n teimlo felly bod chi'n symud mlaen nawr, neu os i chi'n cael y neges o symud mlaen nawr, gwedwch wrthau fel, fel mae hwn yn felly helpu chi, ok, achos dwlen i glywed wrtho chi. Wel, boes, gobeithio bod chi wedi joio'r darlleniad a drychwch ar ôl eich hunan a welai chi yn y darlleniad nesaf.